Basi ne nyikwa Ramogi Ajwang', mae interview makeloni achiel kachiel kowuok Wema Records ndani ndani. Kaka uneno antie gi jathum ka, to en jathum ma wase support, wase support e kabisa, osegolo thumbene karibu ariyo ka. Wachak ane ng'eyo ni uh, ma jathum mane to wuok kanye? Karibu sana jatelo. Erokamano. Mm -hmm. An gi nyinga iluonga ni Kali Wuod Abela, jathum mar Ohangla. Mm, aya kumoro ni ober ka boch ndhiwa Homa Bay County. Mm -hmm. Mane gweng'a. Nyinga ma nomiya gi jonyuolna mantie mm. ID en Kalisto Obote. Nichako thum karang'o? Kata ang'o mokwongo ang'o man ang'o mano inspire yi mondo mi kali odonje thum kata wach mar thum mar wangla? Mm, thum achako hero are tin na. Uh, kane antiere primary school, high school ne ahero thum sana. Primary kacha cha na participate music festival gini gina dhiye. Kane antiere high school Nantiere e band mar skul, koro en gimoro ma en passion mantiere kuoma. To koro ohangla to koro adonje officially higa mokalo, mhm. dwe mar apar gachiel. Hmm. Mana biro Wema Records ka magolo thuma mokwongo. Thum notimo maber. Hmm. Achaka wacho ni achaka nuo moro, mabe sani timo maber zaidi. Mhm. kamano. Be nitie jath moro amora ma isegochogo kata ma isedonjo e tiende? Ne abedo e band mar eh, Okoth Jarapogi mhm. mana matin kuom dweche ariyo, mano back in 2023. Nantie kacha kaka ja jago ngeng'o. Mhm. Nagoga jawa ka Okoth pok odonjo e stage. Mhm. But ka nosedonjo to koro nago ngeng'o. Abedo kanyo dweche ariyo to nadoga aweyo matin shughuli moro nomaka matin mm. ta adhi abedo dala kachako aduogo mm. to ema koro aikora tabiro agolo thum wach adier okoth noriembi koso ah, nokoriemba nokoriemba dich moro ema nodhi omaka koro na adhi dala okay. Okay. wan team wema records interview ni en mana mar support jothumbewa mondo ung'e background margi mana matin to mondo mi koro ku support gi to ineno ing'eyo ng'ama imiyo support gi nonro ne matut uh, nitiere jok moko ma wach ni uh, nyalo shindwa sana kuelewa ne ng'ama ne go ongeng'o kata ng'ama ne go ajawa. Ere kaka odonjo wer ochako wach mar wer? Nikech interest mane antiere go e thum, koro nadwa ni mondo ayud kumoro ma achako godo. Namanyo foundation moro maber. Koro ne an kacha cha mondo ang'i kaka gik moko timore mondo a learn. mondo apuonjra. Nadhi kacha cha ka ajawa nakia go mm. but napuonjora kacha cha mang'e go ajawa. Okay. Be kantiere kanyo to awinjo kaka kaka kaka giwer kaka kaka okoth wer kaka jok ma en go kanyo go back up mm -hmm. i was learning from that nikech interest mantiere koro nadani mondo ang'e okay. koro anyalo jiwo ni an producer behind the uh, his uh, two songs the guy osebedo katimo maber kendo sana sana latest song mare manogolo otimo maber ma kata nobwoga nobedo welcomed vizuri sana sindio kamano koro wa- kwadhi ma chap chap lek mane ma in go after golo thumbeni Mm, lek mantiere godo en uh, kawo music uh, as a career en gima adwa ni mondo atim. Adwa ni mondo abuild brand mara obed brand maduong' Kali Wuod Abela. Adwa ni mondo amed ah, golo thumbe mang'eny hmm. kendo man go gadier ni with time jopiny biro rwaka maber e industry ka. Ka ok awacho kenda an, an owuon details magi mag media like uh, e Facebook iluonge ni ng'a YouTube gi moro samoro mok ang'eyo. Mm, YouTube iluonga ni Kali Wuod Abela. Kidhi e Facebook bende iluonga ni Kali Wuod Abela. TikTok kachacha bende antiere kaka Kali Wuod Abela. Koro support madwaro kuomu en mana ni mondo usubscribe e YouTube kacha, uh, ufollowa TikTok, followa e Facebook, maber bro biro. Ubro mor gi gi wende mabiro golonu hmm. kamano koro nitiere samoro ng'eni thum kidonje thum weche ne ng'eny nitiere samoro nyidendi moko moseikore ka ni o oh, bas waneno waneno moro ka obiro ka uh, tong' wa wateme apwa kali osebedo gi ng'ato koso kali onge ng'ato Eh, gisani mm. to gisani to mago mantiere kanyo kanya wacho okay. gisani mm. koro iketo wapos yeah, okay koro kale wanyawacho ni kale pod new eh, in the industry yeah. wabro ng'e mo kuhusu kale yeah, e, koro gima wago ka niya mokwongo iseng'e thur gi jathum ing'e e, nying jathum then ing'eyo gima jathum dwaro. Kiseng'eyo gima jathum dwaro to wanyalo amua ni wan kaka onagi wan joluo, wachak ane gi odwa mondi. Ineno, jowa man piny gi gintie gi talent ma koting' gi malo wan watemo atema nitie kama wanyalo chope kaka producers lakini gigi duto te waloso ne fans. Donge adier? Asante sana ne ng'ama ne watch ma wan gi quick interview gi Kally wuod Abela. For the first time uh, in 2025 I hope ni zingine zitakuwa zinakuja mingi sana kako neno ka urwako interview marwa ni erokamano keep on following kale eh, wuod abela follow wema records follow awiko jakabunde mondo mi iyud much details about

Yule mwenye amekuwa stable kiasi hiyo ni 7000 then tuko na wale mabazu inakwanga ni 12k koro kibiro wema studio wambo wang'e gi daki bi ni, ni, ni biro ni ah, ato, ato, ato an, an piny abi kan kaona single for beach but waneni oko kaya cha jok ma oseiti wang'eyo jok ma samoro nitie diere ka wang'eyo gi ma pok ochopo tunajua so we'll judge according kaka wang'eyo background mar jathum donge Dak ilwokwa. Uh, kwa kuwuok sani until next time thank you this is Awiko Jakabunde Wema Studio. Asante sana.